True. Yeah. Amen. So loko mo va mi tshikelelekile mi ri ka vona nghenani mi tshikelelekile Yeah. mara loko mi tshunxekile mi ri nghenani mi tshunxekile Amen. va mi amukerile va ku ntshunxekani Amen. loko hi nghena va yi amukeri hi tisa ku rhula na ku tsaka Yeah. yi ri a hi na mhaka ku ri endzhaku mi hlangana swiyimo swa njhani Yeah. mara loko mi nghena laha mikateko ya tilo a yi tele a swi cinca avangakala a ku a hi xihoxo ku va yi ri la namuntlha a hi talanga ku ta twisa van'wana ku vava a hi talanga ku ta dzunisa hosi leswi nga ta swona kuri yehovha u kahle Yeah. Hungu ra namuntlha ri ri ku tshemba ka hina ku le ka Yehovha. Yeah. Imani mlenge. Hi tlhaya ka buku ya Yeremiya chapter 17 verse 8 na verse 9. Hallelujah. Amen. Katekile lava tshembaka Yehovha. Yeah. Hikuva Yehovha a nga khomisi tingana. Yeah. van'wana loko va languta va ku ixi mara wena hi ku i tiva yehovha i kota no lahisa mbilu i kota na ku tiva ri ku vava loko ni nga ku twa a ku nga tluleli aka vananga ka mina vumundzuku bya kahle eka vananga

hinkwenu ka hina hi khongelele tira xikwembu papa ha xikwembu ha khensa jehovha wa matimba hinkwawo loko na ndza wena xikwembu a hi yimile hi vaendla wena ku ta hi phana xikwembu xa ku tshembeka hi vito ra matimba Amen. Hallelujah. Nga tshama hansi. Ni ri karhi ni khensa swinene. Aka lawa a va hi fambisa na ku hisa a ku dzunuseni. wa tiva swi fika swi olova ku chumayela laha se ntirho hinkwawo wu nga endliwa ntirho wa ku dzunisa wa tiva kereke i ku dzunisa haleluya i ri karhi i gandzela ivi va ni tsakisa wa tiva nkarhi wun'wana a hi swi teki swi ri swa nkoka hi twa onge ti vanhu hinkwavo va swi twisisa ku ri ku dzunisa i yini a ni ali mina a hi floweni na ku dzunisa mara mi siya van'wana ndzhaku loko mi nga va dyondzisi loko mi nga va hlayeli matsalwa ku ri tsalwa ri ri a hi dzuniseni a hi vanhu hinkwavo lava va nga ka levhele ya n'wina ya ku kula ka ximoya hi nga siyi van'wana endzhaku loko hi ri moyeni a hi va tekeli hi va dyondzisa leswaku loko mi ri karhi mi dzunisa mi nga nandziheriwi mi ri wexe Yeah. na vona va kota ku twisisa mi hundzile Amen. a yi va beleni va ku mi endla swo hona halleluya wa tiva loko u tlanguta i ngati yi nga ku a wu fanele i ri kun'wana Amen. i le ka ndhawu leyi nga fanela ka siku namuntlha xikwembu a xi ku lava kona xikwembu a xi ndzi lava kona namuntlha mi ngo swi vona a hi nchumu ku va mi ri laha nkarhi wun'wana swi pfuna na swa n'wina halleluya a ni hina hi tele ku dzunisa xikwembu i va kahle wa hola xikombo na rirhandzu a ka lava yi nga ta ka vona sisipirance baloyi a khensa swinene ku hava rirhandzu ri nga ta mi komba rona ku tlula leriwa loko mo ku hava vanhu va mi rhandzaka mi katsa na hina mi ta mi yembela a hi nga ta tshika hinkwaswo hi ta loko a hi nga mi rhandzi xikwembu xi mi rhandza ku tlula yini hungu ra namuntlha mina na tsala na tsala ni tsarile data namuntlha ni ku rito ra xikwembu eka vasesi florence baloyi na n'wina mi hamendlisa swona halleluya amen ku ni pastor maluleke ivi ni tsala nhlokomhaka ni tsala na verse nhlokomhaka a ku vi na pfala ra ku seketela swa hina swi le bibeleni hinkwaswo hi swi endlaka halleluya loko na ha ya kuma kereke tolo a ni ku ni teka scripture xin'we ni chumayela ni chumayela ni ku heyi lowo fema swa ku yeso i nge ni vona futhi ivi ni bayizela kerekeni ya khongela ivi xikwembu xi ni letela xo ku hayi hungu leriwani lawa hi na siku ra munhu Amen. ende hungu leri nga ri lulamisela for mina hikwalaho xikwembu xi lavaka ha kona Amen. ndzi ta hundzula namuntlha ri ri ku tshemba ka hina ku le ka yehovha loyi a endleke tilo ni misava swi le ka yeremiya chapter 7 i mean chapter 17 verse 7 to verse 8 a hi hlayeni leswaku hi nga siyi van'wana endzhaku musi ma swi tiva mina a ni khongeli ende a ni khongeleli hi nga tlanga rito ra xikwembu hi fanele ra nga yi dyondzisana ivi hi khongela yeremiya 17 verse 7 to 8 na ri pastor maluleka laki xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa halleluya ku suka kwalaha kereke le kaya i am that i am church mi kumile ni nga ba nhlayo ya mina ku katekile munhu la ti tshembelaka yehovha loyi ku tshemba ka yena a ku nga ka yehovha u kotisa murhi lowu simekiweke ekusuhi ni mati lowu timintsu ta wona ti navaka ematini ni loko ku nga ta dyandza a wu fi nchumu ni matluka ya wona ma ya va ntima hi lembe ra dyandza a wu tshuki nchumu kambe a wu tshiki ku veka mihandzu twana n'wina mi tshembaka yehovha bibele yi ri mi fana na nsinya lowu nga mila kusuhi ni mati hikokwalaho ka yini timitsu ta nsinya lowu ti kota ku kula ti halakanya na mati ivi ti tsonga mati mirhurhi luwa wu kota ku kula wu va kahle na loko mpfula yi nga hani wu kota ku ya mahlweni wu tsala mihandzu hikuva wu timitsu ta kona ti le matini halleluya hambi ma ni twa ke n'wina mi tshembaka yehovha swi vula leswaku mi tiva no yingisela rito ra yena hambiloko swiyimo swo tshuka swi ta swa ku vava hikuva mi tiva na ku twisisa rito ra xikwembu timintsu ta n'wina ti ka ti le ka rito ra xikwembu a mi tsekatseki timbewu ti nga va kona mara mi fana na yindlu leyi nga akiwa ehenhla ka riza mimoya yi nga va kona timpfula ti nga va kona a yiwi ti hatluka ti wa ti pandeka mara yi nga akiwa ehenhla ka riza yi nga pandzeki yi nga wi swi tano na le ka n'wina mi tshembaka yehovha loko ma hanyaka leyi misava swiyimo swi ta va kona mara mi ta yima hikuva yehovha wa mi tiyisa yehovha wa mi fambisa a ku ri na n'wanuna loyi a famba na yehovha hi minkarhi hinkwayo

i yikulu ka ya wena ya wena i yitsongo halleluya ku ve ku fika nkarhi a hlangana na swiyimo swa ku tika swi nga ha fambi kahle evuton'wini bya yena halleluya ivi loko a languta ndzhaku a nga ha voni mikondzo yimbirhi i vona mukondzo wun'we xihoxo loko a vona mikondzo leyi a nga ha swi voni ku leyi a hi ya yena ya yena a ya ha vonaki yena wo vona mikondzo yin'we ntsena famba ivi a vutuka xikwembu xikwembu loko swi ni tikela u kwihi wena ke loko swilo swa mina swi nga fambi kahle u kwihi wena ke yehovha a hlamula a ku mikondzo la i yi vonaka a hi ya wena i ya mina ndzi ku tlakurile loko a ku nga a ndzi nga ku tlakulanga a wu ta va u nga hanyi namuntlha loko a ndzi nga ku rhandzi ndzi nga ku tlakulanga a wu ta va i nga fikanga la i nga fika kona amen a ha swi voni na tintsolo ta xikwembu hikuva matihlo ya hina ta le mihloti hi le ku gunguleni loko yi ka yi gungula a ha xi twi na xikwembu a ha swi voni ku ri i xikwembu xi nga ku tirheni hi ri xikwembu xi hi tshikile a xi tshikanga xikwembu a xi mi tshikanga xikwembu a xi mi cukumetanga tlhani vito ra xikwembu mi tiya halleluya amen a hi le ka buku ya vakorinto chapter number 8 verse 6 loko mi ri karhi mi yi pfula ya twisa ku ri hi na xikwembu xin'we ntsena ku tshemba ka hina ku le ka xikwembu xin'we ntsena buku ya vakorinto va sungula chapter number 8 verse number 6 Hi a mi se yi kuma eka hina ku na xikwembu xin'we ntsena aha tatana loyi swilo hinkwaswo swi humaka eka yena aha na hina hi hanyelaka yena yi tlheni futhi eka hina ku na xikwembu xin'we ntsena Eh, tatana loyi swilo hinkwaswo swi humeke eka yena so na hina hi hanyeleke yena a ti hambani ngopfu na mina yi ri hambiswiritano eka hina ku na xikwembu xin'we ntsena a nga tatana xi nga lexi hinkwaswo swi humaka eka xona na hina hi ri eka xona kambe hi ni hosi yi ri yin'we ntsena a nga yesu kreste loyi hinkwaswo swi endliweke hi yena na hina hi tumbuluxiwile hi yena ringeta ku mi byela ku ri a ku hanyana ku chava ku ta va kona xitsundzuxo xi ta va kona van'wana va ta vulavula leswi nga ta mi chavisa van'wana va ta vulavula leswi mi nga ta twa onge ti n'wina a mi endli swona namuntlha ni lava ku mi byela ku xikwembu i xikwembu xin'we ntsena xikwembu lexi loko xi nisa mpfula yi hinelaka hinkwerhu i xikwembu lexi nga tumbuluxa mina na n'wina na vona xi nga va tumbuluxa ku hambana i ku vona va xi rivarile va dlaya ku tshemba ka vona va ku yisa kun'wana ivi xikwembu xa va rhandza xi va lehisela mbilu ematshan'wini ya ku va swi vona va lava ku lahlekisa na n'wina va lava ku tisa ku chava eka n'wina va ku xikwembu a xi kona la ka n'wina laha va ku xikwembu a xi kona hala n'wina mi khongelaka kona xikwembu xi hala mara hi ku na n'wina rito ra xikwembu a mi ri tivi rito ra xikwembu a mi ri twisisi mi lahleka hi n'wina lavo ya mi ya hala na hala na timali leti a ti fanele xava xinkwa xa vana ma ti tlangisa hikuva a mi swi tivi ku ri xikwembu i xin'we xikwembu xa matimba hinkwawo mina ni hava matimba n'wina mi hava matimba kambe xikwembu xi na matimba xikwembu xa mi endla n'wina a ni tivi ku mila matimba lama njhani mani ni ku na matimba lama ya humaka ekaya etiveni eka hosi xikwembu rin'wana ra masiku mi ta ya vona a ri kona munhu na un'wanyana xititivala xihlangi a hi tivi ku a xi lofa kumbe a xo ti tiva la ke a va fowunela van'wani va kereke a ku ni hlangane na xiyimo tsutsumani a va fowunela vafundhisi a ku ni hlangane na xiyimo tsutsumani va nga fiki heyi hi ku chava ri karhi a rila asa a phukutela o oh, yehova n'wana pfuka o oh, yehova n'wana pfuka endzhaku ka nkarhi xikhohlola xi pfuka amen yeremiya 17 verse 5 ku rhukaniwe munhu loyi a teka ku tshemba ka yena a ku veka eka vanhu vanhu va ta ku jikela vanhu va ta ku lahla tshemba yehova loyi a nga endla tilo na misava swa wena swi ta va kahle tshemba yehovha a nga khomisi tingana halleluya john 14 verse 6 ta mi nyika hinkwato tivhese leti leswaku mi hlaya ivi loko mi ti fananisa mi swi vona ku ya impela swa xikwembu hi swona halleluya amen yohane chapter 14 verse 6 na yi rhandza leyi ni tsakisa nga sunday school va le ku yingiseleni dyondzo ra namuntlha va nge yi rivali va ta kula hi yona ma va khongelela vatswari ma swi Amen. vatswari va ti-problem a va swi koti no khongela mara mi nga mi khongela xikwembu xa mita ma swi mi khongela mi va khongelela yohane chapter 14 verse 6 yi hlayeni Yesu a ku ka yena, Hi mina ndlela, ni ntiyiso, ni vutomi, A ku na munhu loyi a teke eka tatana loko ku nga ri ha hi- ha mina. Tlhanu futhi. Yesu a ku ka yena, Hi mina ndlela, ni ntiyiso, ni vutomi, a ku na munhu loyi a teke eka tatana loko ku nga ri ha mina. Namuntlha ni lava ku mi twisisa. Yesu i ndlela ya hina. Haleluya. Amen. Hi yena ntiyiso evuton'wini bya hina. Ya. Yesu i vutomi. hi yo mhaka a nga te loko mi nyikela vutomi bya n'wina eka yena byi ta hlayiseka mara loko mi omelela na byona mi ta lahlekeriwa hi vutomi bya n'wina halleluya amen ndzi ri eka n'wina a hi n'wi amukeleni yesu emindyangwini a yi amukeleni emindyangwini ya hina u ta hi hlulela eka hinkwaswo vulamukeri wa khoso a ku ka pawulo na silas ndzi nga endla yini leswaku mina na va ndyangu wa mina hi ponisiwa na swi tiva ku eku vilela ka vanhu va ku tala namuntlha na loko mi ta kerekeni mi nga tangi na nuna kumbe na na vana mi le ku vileleni ku ri yehovha ni nga endla yini leswaku na ndyangu wa mina wu ponisiwa nhlamulo yi olove ngopfu a ku amukela ku ponisiwa i ta swi vona vona va ta ku ku ponisiwa a swi fosteriwi loko wena i ponisiwile hanya vutomi bya ku ponisiwa siku rin'wana loko va karhala va nga sefa va nga se lahlekela hi vumundzuku bya vona i ta vatwa va ku mhane hi ringeterile swa misava hi fambile hi karhele loko mi ya kerekeni hi kombela ku famba na n'wina wu ta fika nkarhi wolowo ri ta fika siku na swi tiva a ni kombeteli n'wina vo lehisa mbilu siku rin'wana ndyangu wa n'wina wu ta ponisiwa hinkwawo ka wona mi ta khongela swin'we mi ta dya ndhawu yin'we mi ta hleka swin'we mi ta tshamisela swin'we xikwembu xi hi pfuna xi katekisa a hi hlayi leyi landzelaka phela lexo a mi tibyile ku a hi mhaka ku a hi le kerekeni i to fika ku e e e a suka a famba ni nge mi dyisi mahlahla halleluya Amen. loko swi ta ka ntirho wa xikwembu a hi tiyimiseleni halleluya a hi tiyimiseli loko swi ta ka ntirho wa xikwembu tipisale ma 22 verse 19 to 22 ni yi rhandza ngopfu leyiwa

we hosi u yimele kule na mina hatlisa u ta ndzi lamulela wena u ndzi nyikeke matimba loko hi khongela namuntlha mi khongela leswiwa mi ku yehovha u nga yimi kule na mina vela vutomi bya mina a ku vi xikhongelo lexi nga ku mi xi endlaka namuntlha Hi ya mahlweni mi hetisa ku hlaya. Ndzi ndzi ndzi ponisi enyimpini leyi u kutsula u kutsula vutomi bya mina emilon'weni ya timbyana leti. Hey, Bibele leyiwani. Loko a no vula ni nga hlayanga mi ta ku ah so u makelela loyi. Hi ya mahlweni mi hlaya. Ndzi ponisi emilon'weni ya tinghala loko ndzi ri e loko ndzi ri etimhondzweni. ta tinya ta tinyarhi ndzi lamuleni lexi xi endlaka ni ku vulavula ni xikhongelo lexi i ku yehovha hi yena matimba ya n'wina amen halleluya amen va ta vulavula hi matimba mi nga swi tivi i matimba yini va vulavulaka hi wona n'wina tivani ku yehovha hi yena matimba ya n'wina a hi mina matimba ya n'wina i yehovha halleluya i hungu leri xikwembu xa kutani byi la rona namuntlha a ku yehovha tisa u ta ndzi pfuna loko hi ti languta mi ngo swi vona a mi le khombyeni mara ku a hanya aka leyi misava hinkwerhu ka hina hi le khombyeni hi yo mhaka hi dinga yehovha a va kusuhi na hina a hi lwela wa famba i nga kandziyi kahle i tideka iku a va ku rheye swo fula va nga ku rhenga hi swo fula ku ri i loko ku nga kandziyi kahle halleluya amen mina ni rhandza ngopfu ku mi tata valoyi emilon'weni ni rhandza ku mi tata xikwembu emilon'weni mane yi twaneri u lwela vutomi bya mina etlharini ni moya wa mina emin'waleni ya timbyana u ndzi ponisa enon'wini wa nghala kambe u ndzi lwela etimhondzweni ta tinyarhi hi vulavula hi swiyimo leswi loko swi ta swi fika swi ku karhata swi ku siya u karhele halleluya vamhani mina ni tiva ku ku vilela ka n'wina ku kulukumba mi vilela hi vana va n'wina ku tlula swakudya swa ku tala halleluya loko vana va hlayisekile swo tala ni swaku a ni na mhaka na swona halleluya se xikwembu a xi mi hlayiseli vona ku ya mahlweni hi leyi mhaka yo zunisi laha va kha va yi endla ni yi rhandza ngopfu mhaka ku zunisa naswona swa tika ku ni nga chumayela ku nga dzunisiwangi yi ri ndzi ta vula vito ra wena i verse 22 isalama 22 verse 22 ndzi ta vula vito ra wena eka vamakwerhu ndzi ta ku twarisa exikarhi ka hlengeletano ku twarisa loku ka vamakwerhu i like vumbhoni hi sonta a hi vulavula hi vumbhoni vumbhoni bya wena byi nga pfuna vanhu van'wanyana loko xikwembu xi ku endlele swa kahle vulavula vumbhoni hi ndlela ya ku va kombisa vukulu bya xikwembu ehenhla ka vutomi bya wena vana lava kulaka sweswi ma-two thousand loko ma ha va byela xitori xa lwandle ro tshuka va nge yi twisisi va twa ngo ti-fairy tales mara loko vo humanyana bibeleni mi va kombisa hi vutomi bya n'wina na hi laha xikwembu xi nga mi tirhela kona va fika va swi vona ku himpela xikwembu lexi na namuntlha ka ha ri xona yehovha luya wa khale khale na namuntlha ka ha ri yena vumbhoni byi tirha sweswo ntsena a byo lava ku ya hi kurisela hala kumbe ku twisa van'wana ku vava se ya dimeta mone mqomo kere nhloko mhaka yi na vese ya kona hungu ni ni tivese ta kona la a ma hetelelaka i ya ku khomileni ku ni tivese ta kona halleluya amen hi leswi minkarhi hinkwayo leyi lulamisaka ha kona loko ni ta a ku dyondziseni halleluya a wu chumayela muhulahula na mi xixima swinene leswo ni endla swo hinkwerhu ka hina hi ya eku vulavuleni ka leswi mi ta hlaya ivi n'wina mi sungula mi nge xikwembu xi na mina xikwembu xi na mina lava tsalaka tsalani deuteronomy 3 verse 16 xa vumbirhi mi nge xikwembu i xa mina xikwembu i xa mina lava tsalaka a va tsali va rhoma 8 verse 31 xo hetelela xa vunharhu mi nge xikwembu xi tirha endzeni ka mina xikwembu xi tirha endzeni ka mina vafilipi 2 verse 13 so a hi hlayini ku ri a ni ri van'wanyani laha ni ta kuma ku hava va hlayela a kaya so loko hi hlaya Deuteronomy 3 verse 16 hi ta va hi pfune vanhu va ku tala na loko va rivala ku swi ka buku yini marito va ve ma rivala Deuteronomy chapter 3 verse 16 hi laha hi nge xikwembu xi na mina amen a n'wi bile na vakun'wana leyi twanani yi ri yini o oh, yi hlayi mi kumini yi hlayile kumbe yi kumile Deuteronomy 3 verse 16 okay leya mina yi ri eka varhubeni ni vagadi ndzi va nyikile tlhelo ra tiko ra gilead ni tiko leri fikaka enambyeni wa armon exikarhi ka nkova lowu nga ndzilikano ni ya ku fika enkoveni wa yaboko endzilikaneni wa vana nteyini deuteronomy 3 verse 16 eyini mahlweni ni rivala na yordani lowu nga ndzilikani kusuka eKirinata ku ya fika elwandle ra rivala ra le ri nga lwandle ra munyu ehansi ka ntshava ya Pisga evuxeni. I nkarhi wolowo ndzi lerisile ndzi te, Yehovha Xikwembu xa n'wina xi mi nyikile tiko leri leswaku ri va ra n'wina.